Assalaamu Aleeykum yaa jamaa islaamaa salaamtaa jennataa ani isiniif dhaama Aalimaaf xaalibni warras jala jirtuu nagaan sin haa geessu bakka jirtanittuu Waan tokkon dubbadhaa sirnaan na caqasaa waanin miidiyaa irraa dhaga'u akkasa Maqaa islaamaa baata haqa rabbii dabsuu gan dabalu akkana qalbii nama cabsu Akka waan Islaamummaan ganda tokkoo dhufee jechoota fokkataan miidiyaarra gulufee ganda baluu kaafiraa kunoo as nuu dhufe ganda bulu kaafiraan kunoo as nuu dhufe Mee naa dhaggeeffadhaa yaa jamaa obboleessaa dhiiraa fi dubartiin jaarsaaf dargaggeessaa Dachee lixa biiftuun yaadaan isin geessaa Gandummaadhaaf miti naaf hubadhaa keessaa, Begiif Dambidoolloo, Baabboo hanga Dhidheessaa, Qondaalaa fi Kobor, Ulamaa achi keessaa, Qalbiin na caqasi waan hedduu dhageessa, Qalbiin na caqasi waan hedduu dhageessa. Doktooraaf Ulamaa Aji Abdulqaadirii, Dachee Dambidoolloon biqilchite barii, Akka abbaa fatwaa muftii ibraahimii lakkaa'ee fixuuf miti fakkeenyaafi barii urjii gama daabbus akka haji kadirii akka sheek usumaan ilma deera kiyyaa rabbiin naaf haa guutuuf muraada saaniyyaa kan yaa rabbi jennaan kadhaan lafa hin buunee kayyoo irraa baratan ilmii hirraa hin guunee haji mohammed aliidha yoo begii gab buunee. Aji Mohammed Alii dha yoo begii gabbuune rabbiin nuuf haa tursu jiru ammayyu hin duune rabbiin nuuf haa tursu jiru ammayyu hin duune Akka sheek Abdulqaadir Idiris Wayyeessaa abbaa faamiif hikimaa la haalli isaa bayeessaa jarri eessa hin jedhin wallagguma keessa jarri eessa hin jedhin wallagguma keessa Maqaa waameen fixuu hanga aga beekun kaasee wallagga muslima hin qabdu jechuutu na haarsee. Jedheen qalama koo amma lafaa kaasee dubbiin koo kan rafe yoo irribaa kaase kunoo aalimman wallaggaan isinirra facaase kunoo aalimman wallaggaan isinirra facaase. Warra dachii wallaggaa towhida qabsiisee warra bida'a mormee lole fincilsiisee akka haji rashiid faa shirkii dhidhimsiisee rabbiin haa jaallatu jennata qubsiisee rabbiin haa jaallatu jennata qubsiisee gameessa qondaala hayyuu gamna namaa akka haji ismaa'il hundaan amanamaa abbaa fiqiif nahwii abbaa darasootaa jennata haa ta'u kan isaanii bootaan jennata haa ta'u kan isaanii bootaan. Allaahu Akbar jedhii warri Allaahu Akbar jedhii warri na dhageessee Wallagga Lixaa qofa an kanin odeessee Malee kumaatamaa baay'inni isaanii Lakkoofsan qabani cirracha bishaanii Dachee muslimaatii yoo jedhe shakkitaa Jechoota fokkataa maaf itti darbitaa Mee Wallagga dhaqii Jecha kee keessatti atu of argita, doktooraaf ulamaa, haafizaaf xullaaba, atiyyuu argita. Of himuudhaaf miti naaf beeki ikwaani kutaa hunda keessayyu jira ulamaani, Jimma Walloof Raayyaa, Gujiif Booranaani, Arargee fi Arsii, Baalee Diida'aani, Shawaa Salaalee fi Iluubbaa Booraani, Alhamdulillaahi guute ulamaani. Bakka feete dhaqii siyaasa ooffadhuu diinitti hin maxxansin rabbii kee eeggadhuu mormitee deggertee siyaasni siyaasaa mormitee deggertee siyaasni si'aasaa qabaasaa wallaallaan diiniirraa si baasaa daldala siyaasaan muslima cabsitaa islaamummaa fuutee gandatti galchitaa lafa dhihaa barii rakkina dhalchitaa waan faayidaa hin qabneef buna kee dhaabbattee si'aa odeessitaa.